Gitdi. Beýdip öýlenmäkä weli bilen sögüşen zalam okdum. Nesil kofiýasynyň sýomkasyna geldik. Bir nesili çypjyk, nesillerimize ýadygärlik galjak işe başlarys. O, pena! Meň roliklerimi düşürýän oglan şeýle.

Sensiz aýra ýyllar geçdi, Men seni görmäne geldim. Ikinji aýdym. Gözlerim senden doýmasyn, Gözüňde gaýgy bolmasyn. Goý, üçünji aýdym. Ökünme gyz duşanňa, Bu dör. Ýöne saz kimiň ki şo sazyny. Aramyzda menzil galdy, Aýlar geçip ýyllar doldy. Ezizim saňa näm boldy, Gelmeýäň meni soraglap bolmaly. Ol aýdym. Men seni görmäne geldim diýer-ow. Biri soraglap ýörün diýip, olam görmäne geldim diýer.

Ýaş şöhratagşym bilen bärde bir gowy toýda dur. Ýöne edil bu köçede şam bilen pawilýonyň ertir-irdeki toýa haýyly görüp dur. Rabotaýym! Salam aleykum. Arma. Ine, ine, ine, ine. Minim, bizim, bizim belegimizde hemişe minimalizm öňe sürjek bolýar. Ondan her bir remontda da, bir geýneňde de, i şoň ýalam bezeňde de çotki minimalny etmek üçin maksimalny kelläňi iş etmeli. Ene, seret bu bezege. Ilkinji saparyny şu toýda goýla. Nähili duýgy? Nähili duýgy? Şamelek pawilyonyň şit Tomusky geljek bezegleri, awa, aşak düşelýän pollary, geljek aýnalary siz gapyňyza toý etdiňizmi? Ertir restorany başgaça bezeg bolýar we siziň gapyňyzda göçme toý çadyrlary däl-de, göçme restoran gurnaly. Şamelek pawilýonyň esasy maksady şoldur. Работаем. Şamelek pawilýony ýa-da naharyň süýji bolmagy, bezegiň owadan bolmagy, hyzmatyň güýçli bolmagy bu standart, bolmaly zat.

Howadyjylarym, hawa, size hyzmat edýän adamyň sanam ýetmedi gürrüň, ýekeje ýagdaýda bolar. Şol lezzetden, şol gözellikden, şol dagamdan doly duýmaga wagt ýetmedi diýen bolar. A tak, hemme zat artygy bilen bolar. Rabotaýyn! Süýtdeş agam-a, göni alty aý mundan öň her gezek aýlygyny alanda diýýärdi, men utanýan aýlyk almana, hiç zat edemok, utanýan, bir iş beräý diýýärdi-de, indi men utanýan. Hawa, şuňa bir A diýip at tutmar. Sebäbi işi şundan. Günde näçe sagat ýatýaň? Çynyňy aýt ýöne. Dört sagat, üç sagat. Hepdede öýüňe näçe gezek barýaň? Aý, üç hepde baram, o omopsy. Allaja bolany ýaly adamlar.
Her bir işgärim menden köp işlemese az işlana. Sebäbi giden zähmetiň netijesinde şular ýaly täzelikler döreýär. Dabotoň. Biz näme üçin tol hyzmatlary däl-de pawilýon diýilýär? Ýörite pawilýon, bir uly-uly pawilýonlar bolýar, kino düşürilýän, konsert ýazylýan, onnoň toý zat gurnalýan, biziňki hem şoň ýaly. Şamelek pawilýon bir göçme toý çadyry däl, göçme restoran. Şoň üçin siziň gapyňyza restoran gurulýar. Nesip bolsa, siz halaýan restoranyňyz zanitmi, gel, biz siziň gapyňyzda şolar ýaly odun restoran gurnap bereli.

Bagtyýar adamlary, toýumyzyň hormatly myhmanlary! Biz sizi hemmäňizi dabaramyzda tüýs ýüregimizden hoş gördük diýýäs. Toýlar toýa